Nak i ruahṭi ding kai timi Baibal hmunhnih kan rel lai. Kan rel lengmangmi kan theih lengmangmi chungin pakhatnak i rel ka duhmi cu Johan thawngṭha telthumnak caang kul le cauknak in kan rel lai. Cucaah Johan sinah khan an va kal i saya Jordan tiva ral i na sin i a rak ummi pa kha na hngalh a si lo mei? A kong nangmah nih na rak chimmi pa kha Ka pa kha atu hi tipilnak a pe ve hna i mikip nih an tuk tiah an chim. Johan nih cun a thawh hna i, Pathian nih a pek hna dah ti lo ahcun ahohmanh nih zeihmanh an ngei kho lo. Kei cu Messiah cu ka si lo, a hmaan i rak thlah chungmi lawng kha ka si, tiah a ti. ka si tiah ka timi kha nanmah pei a hngalmi cu nan si kha ṭhitmi ngaknu cu a ṭhit tlangval ta pei a si cu nupi ṭhitu tlangval bawipa cu a pawng khan a dil i nupi ṭhitu aw a theih tikah khan a lung aa rawm kei ka lunglawmhnak tlinter a si ning zong cu cuticun a si ko annih cu a ṭhangcho lai kei cu ka ṭum chuk lai a ti

Jesuh nih hi zapi cu bianabia in a chimh ṭhan hna, Vancung Pannak cu a Fapa caah nupi ṭhit rawldanghnak a tuahtu Siangpahrang he aa lo, a sawmmi kha ra cang u tiah va chim awkah a sinum kha a thlah hna tikah an ra duh lo. Sihmanhsehlaw a sawmi hna nih khan zeihmanh ah an rak rel lo i a cheu cu an lo ah an kal, a cheu cu an sudawr ah an kal. a cheu nih cun an sining hna kha an rak thlah hna i an rak an rak thah hna an rak tlaih hna i an rak benh hna i an rak thah hna siangpahrang cu a thinhung i ralkap kha a thlah hna i lai a thlah hna i cu lainawng mi hna cu a thah hna i an khua kha a duah hna A donghnak khan zeicahtiah sawmi cu an tamka in thimmi cu an tlawm tiah a ti. Cathiang a ṭialmi Bawipa nih Jesuh a kan pek hna ṭhan seh. Lunglawm tein Bawipa Thawngṭha ruah dingin ka doton khawhmi hna hi Pathian dawtnak a si. Pumpak in nan sialomhnak ka chim pinah Pathian nih nan dihlak thlachuan ve ko hna seh ti kha ka thlacamnak a si. Nan dihlak in thlacam in rak ka bawm ve u ti zong kha sawm kan mi hna a si. Kan hnulei kha Atlantica Georgia Khrihfa bu nih nu bu dinter pek ka sawm i ka va kal i nan cam biaknak thawng in dam tein cawn ka ti ka kan tlung. Ningini zan lei ka kal i ningini zan in zanni zan tiang chun he zan he thawng thai huamnak cawn biaknak kan neihnak chung zongah kan Khrihfa bu siseh keimah zong nan thlacam biaknak thawngin zam le lawng tein kan program ni khawh caah tha rak ka cam biak su Khrihfabu nan dihlak chung zongah lunglawmhnak tampi ka nei ti kha kan chimta ka duh fawn tuchun kan dihlak i ruahṭi ding i ka duhmi hi Johan chung i ka kan relmi kha i dek in chim ka duhmi a si le Johan cakuat i kan zoh tikah thawngṭha dang hi in dannak tete hi a um lengmang ai den khunnak pakhat cu zeithil si ti ahcun Johan nih hin nitin kan hmuh tonmi hna hi thil mi tete an si ko nain hi chung hin Bawi dawtnak hmuh khawh si ti hi thawngṭha dang a chimtu pathumnak in tam deuh a chim tiah Baibal thiam pawl nih a kan chimh ning cu a si. le cu pawl zeidah a si ti ahcun Johan nih chimmi ahcun tahchunhnak ah ti hei ti bantuk changreu hei ti bantuk ceunak hei ti bantuk tu le tukhal hei ti bantuk misurruang hei ti bantuk hna hi thil hme tete a si ko nain Pathian nih kan pehtlaihnak ah thlarau in a kan khahtertu a kan hngalhtertu thil a si ti kha fiang tein a hmuh i a chimmi a si.

A san lai mi tu tiang kan si zoh tikah hin thluachuah kan hmuhmi hna hi an pi ti le kan pi hi kan den tuk ti kha atu bantuk tete i keimah nih kei hmuh khawhmi zong ah hin a si. Sihmanhsehlaw kan nunnak ah hin

rak hmaan tuk hringhran ti kha

Apollo cu ahodah a si? Paul cu ahodah a si? Pathian sal pei kan si ko cu. Pathian an zumhtertu hna kha Bawipa nih a kan pekmi an cio khi pei kan hei ṭuan ko cu. Kei nih a ci ka cu Apollo nih a kung kha ti a toih, sihmanhsehlaw a ṭhentertu cu Pathian a si. A citu tu le ti a karhtu thamtham cu a biapi an si tung lo pathian kha pei biapi cu a si cu zeicahtiah anmah nih khan pei amah nih khan pei ṭhatter cu atu tu le a donhtu cu an bu dik mi laksawng cu an bu ve te lai asinain a thap taktak cu bawipa pei si ko cu kannih cu tuah u timi kan ka tuah cu pei si ko cu ti kha Paul zong nih khan Korin mi hna sin khan cawnpiakmi hna kan hmu ve

laksawng kha midang ca ṭhatnak thawng cio u ti a si. Zeidang vialte Pathian sin a dingmi kha an si i kan nunnak zong kan thilti khawhnak zong a rian kan ṭuan khawhnak zong kha Pathian sin lawng in rami si caah cuticun dai tein um ko tin dong lo hi Baibal. Baibal thiangpawl nan en lila tikah hin Pathian sin i nan hmuhmi lawngte si cah hin nan hmuhmi vialte hna hi Bawipa sunparnak caah midang ca ṭhatnak tuahnak ding caah hmang ko ti kha hika hin chimchimmi a si.

Tapisrin cu holhlang tlawmpal kan um i kan um i smiling face te khin a kan ti i ah a si maw kan ning zong kan kal ve awk a si tiah ka ti ti si mah han a taangmi paper te kha kan thawh har ti si asinain a timi cu kan kal ve awk a si a ti pulput in a ṭum i a mi ka thuai hna i a hmai i ah thawngṭha chimmi pakhat pa sin cun an va kal ti si Hi tipil nupa nih langhter duhmi cu a chimmi cu khapa nih khan khapa ha Pathian ṭhawnnak a pek lo ahcun thil ti khawhnak a ngei lo maw ti kha Dr. Spain nih fiang ai fian cah khan lunglawm tein hahchuahnak um loin a zumh khawhmi si ti kha langhter duhmi a si. Midangpi kan nunnak ah kha cu a si lo.

thlacamnak lawmhnak chim kha tlangpi in party bantuk tuah kha ka chim duhmi a si lo ka chim duhmi thinlung takak cu ti hi bawrul pakhat te zong bawipa nih a kan pek lo cun khoi ka kan lak hau ti kha a hrampi cu a si a pahnihnak ah Johan nih a timi hna cu kei cu zeihmanh ruahchanmi dang ka ngei ti lo le kul le sui kha kan zohchih ahcun a zultu pawl nih khan Farasi mi hna le cheukhat hi an timi cu Johan kha nangmah cu ahodah a si Messiah dah a si Elijah dah a si profet dah a si ti an hal Messiah zong ka si lo Elijah zong ka si lo profet zong ka si lo asidan kei cu Messiah ka si lo nain rak thlah chungmi lawng kha ka si

zultupa le tim zei ruangah dah Messiah um a si lo profet um a si lo cun tipilnak na pek len ve hna nain Johan timi hna cu kei nih cun tipilnak kan pek hna sihmanhsehlaw nan lakah hin nan hngalh lomi kan hmu in a ra dingmi cu a um lo kei hna cu a ka den hri photu hmanh ah kaa tlak lo

Cucaah cu ahohmanh minung nih tuah khawhmi ah khan kan thangho a si lo. A ngaingai ti ahcun zeizong vialte tuah cu Bawipa ka i si zong cu kan hmuhmi vialte kan tuah khawhnak vialte a hram cu Bawipa si ti kha fiang tein kan thiang in a kan cawnpiak. A donghnak ah a biapi tukmi Johan nih a chimmi hna cu Judah miphun nih biapi tuk an thiammi tahchunhnak pakhat a si. Cucu zeidah a si ti tiah cun nupi ṭhitu le ngaknu dirhmun tahchunhnak kha a chim. Israel timi cu khua keilahmi ngaknu ah khan a chiah i Kha a thihtu cu Pathian dirhmun ah khan chiah a si. Cucaah cun khan hna pahnih ṭha tein an ton an um khawhnak dingah khan biapi tuk in ṭuanvo ngeitu a um. Cu ṭuanvo ngeitu nih a ṭuanmi tlamtlin tikah hin lunglawmhnak a tling tiah Johan a chimmi kha a si. Cucaah cun kei cu ani cu an ṭhangcho lai i kei cu ka ṭum suk lai a tinak kha a si. Le hika zawn ah hin a biapi tukmi cu nulewa ai ṭhim dingmi dirhmun kan zoh si ahcun zeitluk in dah a biapi tuk hringhran. Ai ṭhi dingmi hna nih

Cucaah economy an in sawm thum le pakhat salo sorry Exodus in an sawm thum pali an me theihia khin kan zoh sia cun Pathian dang zeihmanh nan bia lai lo zeicahtiah kan min ah thahchuak Pathian ka si ti an zumh lana Israel miphun nih khan a caan caan ah cun an vas mi Pathian

Isaiah kan thawng'ha kuli he banga nangmah an sertu cu na ba bantuk si la ti cu kha zawn kha zawn te ka to Israel mi le Pathian ah chunnak a lakmi kha kan thian tu cu amin cu le nan bit bawl wa si la Israel Pathian thiang nih cun an khap lai amah cu vawlei uktu dihlak a si la cucaah hin kan nunnak ah hin

Cucaah cun Biakam phun kan zoh tikah hin Pathian in Israel miphun an tlau ding a si lo caah ngaknu nupi ṭhi dingmi tlangval le ngaknu bantuk tahchunhnak cu khat ah pahnih khat phun khat te ah an um tik lawng ai lawm lai a ti.

Cucaah cun kan nunnak ah hin Bawipa kan cu sawm bik kan si. Nupi ṭhitnak rawl damnak dingah sawm bik kan si. Asinain a thiam ding cu a bu le cawng thaichiat kan nei cio i sawm caan ah a kal lomi tampi